Essalamualeýkum dostlar gowmy ýagdaýlaňyz kanalyma hoş geldiňiz bu gün men size instagramda android telefondan suratyň storisyň wideoň kaçyrasyny nädip iphone ýany gowy edip bolýanlygyny görkezjek bilşimiz ýaly Dostlar soňuna çenli görüň soňunda size iki sany bonus garaşýa to ýest sowgat diýseňem bolýa soňuna çenli görüň laýk basyň podpisat ediň bilşimiz ýaly iPhone telefonyna suratyň storisyň ýa wideoň kaçysyny düýp göter başgaça gaty ýokary derejede Androidda bolsa telefonyň nähili güýçli ýa gymmatdygyna bagly gymmatdygyna garamazdan Androidda kaçysy üýtgeýä

Hemme ýerden tap bolanok, Play Marketden hem tap bolanok. Ýa men size soňunda aýdaryn nirden alyp bolýar. Instander skaçar edýäs. Girip registrasiýa edýäs, to ýest parol loginimizi ýazýas Instagramdaky. Men meňki edilen eýýäm parol loginimi ýazdym, girdim. Ine. Edil Instagram ýaly içiniň funksiýalary hemme zady üýtgeşik zat ýok, obyçny. Indi dostlar näme edýäs? Şu taýda aşakda domik bar. Ilki bilen şu domige basyp durýarsyň. Aşakda çüňkde ine. Şu domige basyp durýarsyň. Nastroýka girýär. Indi experimental diýip ýazyklydy ine. Şu taýda experimental. Şoň birinji modify quick experiment setting. Ine şuňa girýäs dostlar, şuňa girýäs. Şu taýda kamerany saýlap alýas, ine kamera. Kamera girdik. Indi foto large diýip duran ýazgyny tapmaly. Aşak dol, paharpan başlaýa. Paharpdan biz aşak süýşürýäs. Paharpa ýetemizde durýas. Ine paharpa ýetdik. Häzir foto diýip başlaýan sözi gözleýäs.

Ine. Tapdyk dostlar. Ine Photo Creation Larşina diýip ba. Ine 70-de dur. Photo Creation Larşina 70-de dur. Itägem iň ýokarsynda. Belki size 60-50 bolsa 70-e goýýas şony. Indi esasy Photo creational large dip ikinji duran ýazgy bar ine şu görýäňizmi bir müň segsende dur ine ikinji şoňa basýas razrşeniýe iň ýokary galdyrýas ine iphone da şular ýaly razrşeniýe iki müň bir ýüz altmyşa goýýas ine basdyk iki müň bir ýüz altmyş boldy dostlar üýtgedi ine boldy çykýas suraty etdik nastroýkasyny indi

Inni soňa çenli gördüňiz bonus näili bonus Ýene bir prikol bu instagramda göni surat wideo skaçat bolýar göni programmasyz hiç hili zatsyz meselem ine surat şu taýda strelka bar aşakda abyşny instagramda ýok şol şu strelka basýaň ine e, basdyň razrişiç ana gön skaçat başlady göni skaçine gidip başlady Gaty udobny, naprimer diýeli wideo skaçat edýäs diýeli. Meselem ine şu wideo. Ha bu IGTV. Hem bir wideony saýlap alalyň. Ine wideo. Şu wideony skaçat edesiňiz gelýär. Programma zat edip oturmaly. Aňsatjak aşakda strelka bar ine. Şu strelka basýaň. Gön skaçat edip başlaýar. Ana. Şeýle hem Stories hem edil şon ýany. Diýeli stories alýas häzir naprimer. Girdik stories'a. Ene şu stories skaça edesim gelýär diýeli. Şu taýda 3 sany kod bar ýokarda basýas. Göni skaça diýip çykýar. Basýan skaça başlady. Göni. Göni skaçan eden zadyňyzam galereýa düşýär. Barlap görüň dostlar. Ulanyp görüň. Menä ulanyp başlanym bäri gaty udobny. Indiki bonus şu programmany nirden skaçat bolýar? Men aşakda ssylkasyny goýýan. Skaçaýdyň ýa bolmasa-da Telegrama girýäňiz. Telegram Men telegramda poiska orazmyrat diýip ýazýaňyz meň youtube kanalymyň ady orazmyrat ine oraz myrat çykdy girýäs dostlar ine men şutak e, pully programmalary mugt goýýan inshodam bar bärde inshodyň Vip görnüşi bar, Pro wersiýasy, mugt, girip skeç ýazyp bilersiňiz. Iňlisçe öwrenesiňiz gelýär bolsa pully programma Duolingo, Premium görnüşi, mugt goýdum ine dostlar. Inede şo instant, instander diýen programma şu saýdana basýaňyz, ustanoýit edýäňiz dostlar basyp, ana. Men de ýam edilen çykýan. Ot meni. Son öde diýäňiz girýäňiz. Ulanyp görüň dostlar göwnüňize ýarar diýip umyt edýän. Menä skaça edinim bäri. Hemme zat aňsatlaşdy. Edýän işlem zatlam. Laýk goýuň. Peýdaly bolan bolsa kommentariýa goýuň. Bolmadyk bolsa da kommentariýa goýuň. Kanalyň ösmegi üçin bir zatçyklar ýazyň dostlar. Agza boluň, sag boluň. Görüşýänçäk.